Mhux jers, imma manz, għax ommu u ommi kienu l-ipstar flimkien. Alla jaffrila lil ommi u għandha x'jaffrila, eh? Għandha, għandha, għandha. Fini, tibdix tidħol libs. Illum jien se nirrakkonta, issa meta nibissek inti rrakkont intu, rajt? Ħankompli għax hekk jibqa' jegolek dan se jwaqfu għolna Super One. Jiena u l-Bobby Għax jekk ngħajjatlu, tista' tgħid li għamilna affarijiet żgħar flimkien u affarijiet ftit kbar bħal meta fqajna l-karozza tal-pajp. Kelli nagħti 100,000 euros lil pajp il-gangster tar-raħal imminni ma jridx ikollok xi tajt miegħu lil da, eh? Għamilt minn kollox biex ġbartom importajt l-imbit. Labt fuq iż-żwiemel koroħ. Kabbarna l-ħaxixa u knisja sħiħa ġiet ħana għax ribna l-inċens mal-ħaxixa. Fader Robert dejjem kien hemm malija hemm. Da barra l-laf life tiegħi. Kont ma' waħda Kathleen u din żarmatni ħaj. Imma mbagħad b'xi mod lest minna u spiċċajt ma' dik. oħt il-Bobby. Fl-istess jum li żewġ ta' tajt id-dall l-Ernest biex naqta d-dejn. U l-ħanqas temmen għax kien ħarraj. Ups, sorry, sorry, issa qtawa di. Il-mara tiegħi kienet saret Prim Ministru ta' Malta. Grazzi tal-fiduċa li urejtu fija. Inwietkom li semmexi dan il-pajjiż bum il-tagwira. Issa nibqa' naħdem biex dan il-pajjiż dejjem ma' Jew men insomma, ta' Malta. Ir-raġel tal-prim, Issa jekk kont nagħżaq qabel, araw illum kemm se nkompli nagħżaq. Imma żomm ftit, lura fuq Father Robert. Biex nispjegalkom għaliex Father Robert qed jiekol l-għaġin bis-salvaġġ naħseb irridu mmorru lura għall-ġurnata tal-ħatra. Jiena Darlene Orlando, naħlef solennement li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza,

Inti warrajt qalbi. Di qalba ħatiqa. Skont tidher imqabża l-bħalqa. U minn dak kemm hu tan-nik xbajru ta' gara biex qed jiffirma l-President. X'affarijiet, dak Chief of Staff sibt, eh? Nifsek mbagħad u għedt lill-Pini biex iqol lil Chief of Staff jekk kien jaqdik żgur ta'. Issa l-ħadd ridt narawhom wara. Il-Pini ntih xi ħaġa żgur daqs kemm ħadem. Mela. Issejjaħ ħa morru nsellmu lill-pubbliku hawn barra. Ħa niċċekkja l-kużak magħluq għax mara joħroġ isellem il-brigadier. Noħorġu nsellmu? Sur President. Leħet, araħ il-wili xinu stirat. U xnaħar li ħallini Ser jien għejjejt nagħmel dax-xogħol kollu waħdu ta? Ma jistax ikun, kull xogħol li jibda b'inni rrid nagħmlu jien, nidfen, noqtol, ni, nidej, nerdel. U iqaf eqred! Hemm aħna, oħra, b'inni, neqred. Dan għadu ħajta. U mbagħad biex taxxaqha. Ma jkunx jistgħu jmutu x'nagħmel nisparalu? Ej, ej, ej, ej, ara ma tħamilġiex it-tapit, eh? U bilħaq fuq, hemm iż-żgħirijiet, ara ma tqajmux. Eh, ukoll.

U naħseb jien, sant għand min? Aħjar issib lil xi ħadd tal miegħi għax jien ħan iġġinnen. Good afternoon, sir. Manda mnitu, sir. Titkellimx b'rikef bħal hekk. U int tieqaf daqshekk! Fiex aħna fl-investigazzjoni tal-pajp? Milli qalilna l-plumber minn Mejjilla ġejja m'hemm, għalhekk qes u d-dranaġġ qed jibda jfur bil-mod il-mod. Id-dranaġġ minn ħalqek ħiereġ, il-pajp mhux tal-bathroom! U int biex qed tidħak? Arja fissa għandek! Ranna l-arja! Dan id-dipartiment huwa l-agħar dipartiment tagħssa li qatt kelli, qas kapaċi toqogħdu ma' roundabout! Le, le, titħunix ma' roundabouts ta' lili għax jistorduni. Vera, għax jibdew jaħsbuh ir-roundabout, tiskanta. Illum ħa jkollna wieħed ġdid. Idħol, Graham! Yes ma'am. Graham ħa jkun undercover fuq l-investigazzjoni tal-pajp u jagħti l-informazzjoni lilkom. Imma mbagħad meta tkun tista' jidli naqra meta mem għax tinsiex ibbukjat dak il-ġimgħatejn li jkun kellim tek dwaru. Stop li qabel ma naqdu l-pajp. Kont għan sever. Ekon sever. Disneyland. Disneyland, issa jgħet għamma Disneyland hemm kjusem, jgħet trid esperjenza Disneyland, ta' identity Malta mur l-istess kjus issi. X'namlu? Nibdew naħdmu? Ġa dejjaqni da. Kemm illi naħdem il-b'korp, kieku qatt xi darba għednieha xulxin dil-biċċa ta' xogħol. X'nagħmlu? Nibdew naħdmu? Minn tant ġranet illum ġiet tmut di. Hemm oħti qed tieħu l-ġurament u ma nistax naraha. Illum ġiet tmut. Father! Imissek tisħitha fuq is-sodda tal-mewt u ħa toqgħod taħseb fil-ġurament t'oħtok? Mulej, feddej tagħna. Naħseb ħallietha. Veru? Iwa mietet ħammur nara l-ġurament. Fader Robert, erġa' poġġi. Għadaw, ejja, ejja, erġa' poġġi. Ara ma tidajx. Jien ma ridajx. Ej ħakku. Din id-dilka li diġà dlitniek hija mqaddsa. Isma' ħi għax ħadd dejjaqni ta' issa toqgħod tonfoħ. Mur! Mur! Mur itlaq! Mur ara l-ġurament oħtok. Mur! Għax ejja ngħiduha kif inhi, kieku hemm il-Juventus, l-istess nagħmel jien. Mur! Veru? Mur! Mur! Grazzi, Sur Kappell. Mur! Mur! Għat-tjieba u l-ħniena tiegħu. Isma' Helen, hi. Għax dort daqsxejn it-testament tiegħek u rajt illi ħallejtu daqsxejn vag it-testament għax kien hemm miktub illi ħadd ħalli kollox il-Knisja u hekk allura jkun jista' jieħu kollox l-isqof. Issa jiena dortu naqra u rranġajtu ftit ta' u kull ma niżżilt niżżilt ismi u isem il-parroċċa ta' Sant' Antin. Issa kull m'għandi bżonnok tiffirmali daqsxejn hawnhekk ara. Helen. Helen. Helen!

Minn hemm il-mara il-Prim Ministru kellha biċċa xogħol kbira, dik illi taħtar il-gabinett. Kabinett dik, Willy, mhux gabinett. Bini, ħallini naqra men jien qed nirrakkonta x'nawwiġulek imnieħrek. James għalija jieħu l-intern, eqda għandu l-esperjenza, kien soldat ukoll, eh? Iva ta' naqbel. Isma, jekk tal-finanzi għadek ma sibtux nidħol lejja. Għajma għalbi dejjem sibek biex iddaħħa. Inti l-importanti li tieħu ħsieb li taqdir rwol tiegħek, dak l-importanti. U x'inhu dar rwol tiegħi? Li tagħmilha tar-raġel tal-prim. Tmur magħha for tam sewik minimum, eh? Le, għalbi, mhux jekk riti fisser, ġifieri li tiġi miegħi kull fejn ikun hemm bżonn, kull fejn immur jiena. Dejjem. U li ma tagħmilx ċuċati. Illi jistgħu jikkompromettu l-karriera tal-prim u anke reputazzjoni tagħha.

Eh, jaf jihrekinja, għak kollok bżon eżempju, tihrekinja l-Putin jew l-Bajtin tal-Amerika jaqdikom dak ta' bravo, bravo. Kont qed naħseb qed forsi jiktib l speeches. Speeches bis-serjetà jew il-pitkalija nitfaw jew qalbi. U lix il-pitkalija Ikun jippreparali id-diskors li nkun irrid nagħmel. Diskors? Inti l-prib ta' mhux tajt li trid affarijiet daw da xogħlu. U le, imma importanti li ikollok l-speech preparat qabel ma tmur tagħmel xi diskors. Eh, kemm jimbrom bige? L-ewwel ġurnata u diġà qed Nivvintaw il-pozizjonijiet, ġobbi tal-ġej. Għara, għajt li ġej kellimni, oh, li ġej kellimni u nara. Għawlien, nitkellmu jew. U għanna bżon nitkellmu naqraw ġew. U s-sigurtà ta' għax din kulħadd jaqbod u jidħol hekk kif ġipu laħaq, mezzo xofni xejn. Temaw sabiħ mhux. Ija sami ħafna, dak l-ustja monument ma nafx li tu jajdu bih kien bu ikrajr bija l-vedu ta' sabiħa da. Pux, Taf li diġa qed inħoss ir-responsabilità, il-pis diġa qed inħossu fuq spallejja. Għasab ah, wara jien għandi nervi trozz għajja mejti. Isma sewa kien qed jgħid Fred, riexi? Sambiħu li xkemm id-dija li nistgħu nkeċċu dej għand il-dak. Iva qalbi naf, imma tajjeb xogħlu u kif kien qed jgħidu. Għandi bżonn il-xi ħadd bħala security u xi ħadd bħala driver ukoll. Security u driver, ħalli fidi għax naf xi ħadd jien. Ħallitna, issa minn hawn Fidejk fader Robert. Għax jiena rrid immur sant il-nutar, u mbagħad immil Juventus u rrid immur sal-klabb, ejjen. Għad il-nutar ser ta' għad il-nutar. Inti kif ma tinbidel qatt ngħid? Tista' tgħidli kif ma tinbidel qatt? Il-ħin kollu moħħok f'ħadd ieħor fejn sejjer x'ha jagħmel. Imissek tistħi, issa ħa. Aqbad dil-libsa u libbisilha, ħa. Eh, jien ħa nlibbisha. Eh, mela jien, min? Jien? Jien ħa nlibbisila, miskina m'għandha l-ħadd. Ejja, libbisha. Hello. Hello. Hello, Ro. Rajt xi ħaġa? Le, ma rajt xej, u nispera li ma narax. Kienet sabiħa. Kienet sabiħa, sabiħa. Le, Ifimni, anzjana ta' 60, 65 forsi, ma kienx ħażina, eh, ġifieri ħadha għadha żżommha. X'inti tgħid? Għaċ-ċerimonja qed ngħidlek ta'. Eh, għaċ-ċerimonja tgħid int. Ejja, rajtek, rajtek biċċa ħierġa fil-gallarija, eħe. Kollox mar tajjeb, u inti kellek ġurnata lively? Lively mhux il-kelma eżatt għax ridt ngħidlek qed nipprova. Libbes anzjana bħalissa li mietet, ġifieri lively mhux il-kelma. Tlibbes anzjana? Mela dak xogħol ta' qassis. Nifhem. Mhux eżatt. Hija xi ħaġa li jkun waħħalli l-kappillan. Insomma, ħa naqta' għax lest fl-aħħar. Kompli.

Illi ma jibża' minn xejn, non paurare. Ok. Mela inti trid tkun hands on fuq dal-ġob. U hija bli hemm naħdmu, bli hemm naħdmu. Inti ħa tkun il-bodyguard u d-driver tal-mara tiegħi, il-Prim Ministru ta' Malta. Nonna patente. Iwa, kif ja ħasra semmejtlek li tkun id-driver tal-Prim Ministru tisem lil patenti? Patente. Liċenzja! Uħollik bil-liċenzja! Where there's a Willy, there's a way! Come to pin! U come to maw xejn! Da biex naqa bil-mod! Ija xew il-marċ fidri! Marona, era! Serjeta kif tiċċajta naqa maqom tal-politika ma nafxin. Issa meta naslu l-airport,

Driver, driver, driver. ma ngħidx ta'. Tajjeb, jekk il-pjan li għandi f'moħħi jirnexxi, il-wili ħajmilni sinjur.

Lanqas jieta, l-iktar l-iktar, bda jirtieqa qatt. Ma nafx kif tas-suq grajn għax jieħu break id-driver hawn tal-ajruplan u ttaqbu l-ajruplan b'dak l-imnieħer u ma nafx kif ħa jtellgħuk! Dak kif ħa jħalluk titla' b'dak l-istrument bil-ponta! Ejja bibien. naħseb li ser tiddejqu tistennewni, għax ma tmorrux tieħdu dinner inti u l-pini sa' kemm il-lesti mill-parlament. Mela, Ara, ħan ħar tal-ministeru,

Ejja! Dawarni! Issa! Iwa ġara bi! Il-patati għaw ġew bħax-xemx. Jaħir u l għajnejk! Għaw sabiħ! Eh. Esma, għara ma tajt il-ħat li ġibtek għaw, għaxoj,

Willy, tellifna 25,000 euro, kif ħa nagħmlu? Jien naf ma għal ġew nibdew bis-somom bil-25,000 euro jgħid. Għal Willy mela ntaw jgħid, il-kal kemm fiha? Karta l-Ministeru! Tajjeb, il-flus naħdu minn hemm. Ara ma jfettilekx, għax toqtolni l-mara. Toqtlok il-gvern, twaqqajk isir jaf kulħadd mela toqtlok.

Għandi strateġija differenti. Flok ittihomli flus, tagħmilhomli pjaċiri. X'taħseb? Wegħdet. Anzi kważi qed issir wisq soft. Mor ngħidlu tintenn il-biċċa, tintenn. Mhux bilfors b'dak l-imnieħer int. Ixhom il-magħluq ta' Wied il-Għajn minn Brussels. X'se tagħmlu, taċċettaw? Naċċettaw żgur, anzi offerta li ma tistax titlef. Tajjeb mela meta ninżlu Malta, nintaqgħu ftit u nitkellmu.